этээри кэлэн олоробун. Методикаҕа биһиги чахчы сыыһа үлэлии илдьэбит. Ол үлэлииппит бииртэн көстөр. Оҕолорбут тылбытын ылымматтар ити истэр орабыт. Ону ити айынарыылаах үөрэх диэни кыра кылааска сыыһа кэлэрбиппит. Биһиэхэ манна туох да уһуннук үлэлээбит Лобок, Садовников диэн дьоннор этэ сатыыллар букатын бөтө олоххо кэлбэххэ сылдьабыт. Кыра кылаастарга

итилэри оннуларын булларан олох күүскэ турунаммыт кииристэрбит үчүгэй буолуо эбит уонна биирдиилээн тылы билбэт тылтан тэйбит мучатыйан хаалбыт оҕолорго дии языковая пара, языковое гнездо, языковая семья диэн үчүгэй ньымалар бааллар. Хотугу Европа дьонноро кэлэннэр сахалиннары, дикалары үҥүөрүтэ сылдьаллар, үчүгэй дииллэр. Итилэргэ болхойуохайым диэн этэбин, онтон иккис этиим буоллаҕына Бырыкин диэн Санкт-Петербург институт лингвистики киһи манна биһиэхэ саха сиригэр кэлэн чинчийии ыыппыта. Ол киһи икки тыллаах омук тылын бүтэрэрин сүүрбэ биир хаанынан көрдөрөр. Ону түөрт буом баар. Ону кини этэр бу хотугу олохтоох аҕай ахсааннаах омуктар бүтэһик буомнарын тоҕуһаны сылларга куоттарбыттара диир. Онон кини этэринэн оттон бу дьоннорбут барахсаттар тылларын аны быыһаабаттар диэн бу наука ыйа сытар. Ол биһиэхэ кэлэр эмиэ чугаһаатар биһини уон тохсуска баарбыт эбит диэн мин бэйэм этэһэ баҕалаан көрөбүн, кини сахалыы тохто диэбэтэх эбитигэр. Бу тутаан олоробун, ыстатыйатын Онон кини мантан таххар олох борустуой буолбат диир, элбэх тылланыахха диэн. Ону Михаил Ильич диэн эрдэ уонна сылларга килэргитэ дии үһүс тылы диэн. Ону биһиги итини хайдах эрэ эмиэ олох аахайбакка, олохойбокко сылдьар эбиппит. Чахчы иккиттэн биири эрэ хаалар эбит. Ону хайата хаалар диэтэххинэ, олох көрдөрөрүнэн Халыҥ оҥоһукталар баһыйардылар. Халыҥ оҥоһукталар баһан хаалаллар, быннык көспүтүн дьула хара баһаам иһигэр уочараппыт хаала сылдьар курдук. Онон ити билигин концепция хаҕынан наһаа үчүгэй үүрээн киирэ сылдьыбыта. Хакаттан омук тылыгар үөрэтиэххэ оҕону дьон онон дьэччи саха корейскай, саха бельгийскай иһин оскуолалар саха бырассууккайдара аһыллыбыттара. Итилэри кэҥэппэккэ олоробут. Таҥастарга олоробут, олох тархамматылар тиражирование опыта диэн олох барбакка турар биһиэхэ. Итилэр тархааннар элбэх тылланыыны тархатыан онно саамай сүүннэ бириинсибэ эн хайа баҕарар омук тылыгар бэйэн төрөөбүт тылгыттан айанныахтаах. Кытай да тылыгар барар буоллаххына, нуучча да тылыгар барар буоллаххына, бэйэм төрөөбүт тылбыттан хас баҕарар омук тылыгар барыаххын сөп. Но боруодабы аатын ааттыы олорорбут быһыытынан кини сэттэ тылынан аҥаратык оччолорго былыргы үйэҕэ. Онон биһиги билиҥҥи үйэҕэ хайдах да гынаммыт иккиэйэх тылынан оҕобутун хаҥардар хаҥардан уонна ону саха тылын даҕаны төрүт олохтоох хотуҥу кытта тылларыгар даҕаны оҕону ол төрөөбүт тылын баһылатар гына хайдах да кыайан ылыннарар кыахпытыттан таҕыстыбыт диэн чахчы билинэн тураммыт. Итинник хаҥа буоллары көрдүөхэйин диэммин этиилээхпин. Онон бу Ити съезкэ мин бу этиилэрбин эмэ эппитим резолюция кипте кимпетаҕа итини хайда эрэ олох дьоһуннанан үчүгэйдик бу баар оскуолаларбытын концепцияттан хаҕалаан үлэлээн кэлбит тылга математикаҕа үөрэтиилэрбитин көрүтэлээммит. Ханна үчүгэй олох маннык чөмчүүк курдук үчүгэй уолбут баарын, ону түргэнник тарҕатар суохайын. Холобура, Уйбаан Уйбаанас оскуолатын уолута тоҕо тарҕаабытый? Тоҕо биир илдьини хордьоххо оскуолаҕа олоробутуй? Айыы кыһатын оҕукута тоҕо бу Дьокуускай куорат хаһаатар биэс кулбатый? Биһиги бастаан саҕалыы бытар бу оскуоланы биэс гыныахха диэммит концепция хоруйбуппут. Күн бүгүҥҥэ ылы биир хоҕотоҕунан турар уонна күн бүгүҥҥэ ылы дьиэтэ буола олорор. итинник уһуннук кэтэһэр буоллахпытына, то көлүөнэттэн көлүөнэни бүтэрэн иһэр буоллахпыт дии. Айыы кыһата бастаан киирбит оҕолор үөрээ бүтэрэннэр устуйуон буоллулар. Ол тухары дьиэ суох. Онон биһиги төрөөбүт тылынан үөрэтэр диэни, освободскутугар бала төрөөбүт тылынан үөрэтэр диэн суох. Освободска изучение родных языков диэн турар.

Холобура, бу аҕыйах хонунан кыаллыбат, аҕыйах хонунан кыаллыбат диэки концепция библиотекатын үлэтээбиппит. Ону бастакы эрэ сылларга концепция оҕолорун таһаарбыппыт. Онтон убайа хаппыт. Концепция оҕолоро хайдахтаах курдук үчүгэй ыччат билэн таҕыста. Бары иһин биир буолуохтаахтар этэ буолла. Олортон быспытахпыт диэки буоллулар. Онон ити аҕыйах хылы боруобалаан көрө-көрө августовскай мунньах аайы оскуолалар хабыс саҥа тумуран эрэ сахсыйдыыр уурайыах тустаах. утумнаахтык, уһуннук үлэлиэххэ сөптөөх буолу буланна.